Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta. Alpro Barista, great for coffee, good for you.
Qegħdin fl-aqwa tal-istaġun tal-festi u ma stax jonqos li waqt Knockabout Sicilia noħodkom miegħi Sqallija biex nesperjenzaw il-veru spirtu tal-festi Siċiljan. Nista' nassigurakom li dawn l-episodji speċjali ta' Knockabout Sicilia ser jiftħulkom ħafna l-aptit Però fuq kollox ħa jqanqlulkom l-ispirtu.

tomiet distinti kif ukoll dekorazzjonijiet li meta naraw mill-ewwel ifakruna f'dan iż-żmien tant speċjali. Jiena qiegħed hawnhekk fi Sqallija biex nistidinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani bravi li grazzi għat-talent tagħhom jagħmlu l-festi u dan l-istaġun kemm xejn iktar speċjali. Tlaqna! Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Caltagirone, siegħa u nofs sewqan minn Pozzallo. Caltagirone għandha t-titlu ta' La città delle ceramiche u ħa mmorru niltaqgħu ma' ċeramist mill-iktar bravu, Salvatore Floridia. Caltagirone, il-ġojjel kaledoskopiku tal-Mediterran, belt fost l-għoljiet, b'xenarju vibranti ta' kuluri kultura u ċeramika. Hawnhekk it-toroq imżejna b'madum ikkulurit xogħol idejn l-artiġġana, madum li jirrakkonta l-istorja. Meta tkun Kaltaġirone ma tistax ma żżurx Scala di Santa Maria del Monte, taraġ uniku fid-dinja. mimli sfumaturi, u maduma ħdejn maduma jinħoloq disinn ferm speċjali li jirrifletti sekli ta' tradizzjoni. Passiġġata fil-qalba ta' Caltagirone faċilment titqabbel ma' passiġġata f'gallerija tal-arti. Wasalt Caltagirone biex niltaqa' ma' Salvatore Floridia, ċeramist bravu Ix-xogħol tiegħu huwa mill-iktar rinomat u mfittex fil-fatt anki direttur televiżiv Amerikan għażel ix-xogħol tiegħu sabiex seta' jiġi użat u jidher fis-serje The White Lotus, serje Amerikana tant popolari u li tant għamlet suċċess is-sena li għaddiet. Illum ħa naraw ix-xogħol li kkrea għal dan l-istaġun tal-festi. wasla tagħna mal-ewwel insibu lil Salvatore għaddej ġmielu fuq xogħlu. Ma tqattax ħafna ħin tħares lej Salvatore u mill-ewwel tammira l-ħeffa u l-kapaċità tiegħu biex jaħdem iċ-ċeramika Hija evidenti li dawk il-par idejn għandhom ħafna esperjenza. Allora, sono passati 15 giorni. Ora lo prendiamo e lo mettiamo nel forno.
Christmas trees are our shop specialty. So these are our creation that Master Salvatore created in 2015.

in the world, completely handmade and with uh, the LED lights. For this reason we are so famous all over the world. Salvatore jispjegali li beda jesperimenta biċ-ċeramika meta kellu biss sitt snin. Huwa eventwalment gradwa bħala inġinier u ċ-ċeramika kienet biss passatemp. Però l-passjoni għaċ-ċeramika tant kienet b'saħħitha li fil-preżent l-arti ta' ċeramika hija l-professjoni u l-inġenerija sar il-passatemp. Salvatore tant kburi jkompli jispjega li wkoll li t-tifel tiegħu, li għadu biss adolexxenti, jipprometti ħafna fiċ-ċeramika u beda tiġa jagħmel l-ewwel kreazzjonijiet tiegħu. Il-Maestru għadu kemm jispjegalli li dan il-proċess huwa importanti ħafna sabiex issa meta jerġgħu jiddaħlu fil-forn il-qiegħ ikun mimsuħ minn din il-kimika li għamlu sabiex ovvjament jiġi eh, vetrat, għax inkella jekk ikun hemm dil-kimika fil-qiegħ ħajjeħel u ma jkunx jista' jinqala. Allura importanti li kull prodott jintmesaħlu l-qiegħ u terġa' tinkixef iċ-ċeramika raffa biex ma jeħilx. B'mod personali, xi ħaġa li vera laqtitni f'dawn is-siġar hija l-attenzjoni għad-dettall. Dawn is-siġar huma dekorati b'ornamenti żgħar mill-iktar ħelwin, bħal anġli u xemata. Però ta' kull sena, tiżdied dekorazzjoni partikolari u l-ispirazzjoni ta' dawn id-dekorazzjonijiet il-ġodda jkun it-tifel iż-żgħir tal-Maestro Salvatore. It-tifel iż-żgħir ta' Salvatore din is-sena introduċa l-qara ħamra bħala l-ornament tas-sena 2023. Jiena nara lil Salvatore jaħdem it-tafal. Nara dan ix-xogħlijiet kollha madwari issa kważi kważi ġietni l-muża biex inmidd naqra idejja u nipprova nagħmel xi ħaġa jien, hekk jew b'hekk Salvo iktar kmieni wkoll tefgħalli naqa' Bob talli narah jaħdem suppost qiegħed nidra kif għandu jsir ix-xogħol u kif għandi nibda naħdem. Kennedy, Ċi Salvo, provo. A vedere se ho il talento? Certo che c'è il talento.
Ok, e dove si comincia? Si comincia da sotto. si comincia da sotto e si va sopra. Mill-lider. U kif qed jidher ix-xogħol mhux li għandi xi futur kbir fiċ-ċeramika, però Tuni naqra ċans, esperjenza m'għandix. Tuni ftit iktar ħin ħalli nelabora d-dettall. Jiena sakemm għaddej bix-xogħol hawnhekk nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton irridu naraw ir-ritratti tagħkom bit-tema tal-Milied u dak ir-ritratt li tibgħatuli permezz ta' Facebook jista' jrebbaħkom rigal grazzi għal United Colours of Benetton u jkollkom il-festa naqra iktar speċjali. Ħammorru għal ftit ħin ta' reklami u kif tiġu lura tkunu tistgħu taraw il-kapolavur artistiku tiegħi. Hey, hey, int li qed tara Knockabout Sicilia. Għamel like il-Facebook page tagħna u imbonniċi.tv u pparteċipa f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi jew imbonniċ.tv qed inpoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkummentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Nispera li nirċevi risposti tajbin biss. Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia, l-lum qiegħed kalda ġirone u għand il-maestro miegħi intfajt immittidejja għax-xogħol ħafna qed jikkummentaw li laqqas bis-sandi futur f'dan it-tip ta' xogħol. Sfortunatament il-ħin tiegħi Caltagirone għallum wasal fi tmiemu. Nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Cucina d'Oro rridu narawkom flimkien mal-familja tagħkom f'ritratti li tistgħu tibatuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook ombonix.tv u nistgħu nagħmlulkom il-festi tagħkom naqra iktar speċjali flimkien ma' Cucina d'Oro. Illum il-maestru ħanħallu hawnhekk, il-ħin tagħna spiċċa Hawnhekk però ħa nerġa' niġi Caltagirone fil-ġimgħat li ġejjin biex naraw il-famużi pasturi li jagħmel il-maestro u dekorazzjonijiet oħra tal-Milied. Naqbad it-triq lejn Ferla, siegħa sewqa 'n bogħod mill-Caltagirone. Ferla, hemm jistennini l-artiġan bravu Franco Manuele, dulċier

Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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
Orienta.

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton.
Omima, nutrijenti u konvenjenti.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
Orienta.
Bottle Green Cordials u Sparkling Presses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Jiena qiegħed hawnhekk fi Sqallija biex nistedinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani bravi li grazzi għat-talent tagħhom jagħmlu l-festi

Franco u t-tim tiegħu tul is-snin introduċew verżjonijiet differenti ta' togħmiet ta' panettone biex illum b'kollox jipproduċu għaxar verżjonijiet differenti. Verżjonijiet klassiċi tal-panettone kif ukoll il-famuż panettone Pan Rico, splużjoni ta' togħmiet Siċiljani, miksi biċ-ċikkulata bajda u ingredjenti li jinkludu żbib, konfettura tal-irkotta, konfettura tal-qoxra u tal-polpa tal-bajtar tax-xewk, panettone li diffiċli tispjegah bil-kliem, però żgur jolqotlok il-palat. Erġajt ġejt Ferla biex niltaqa' mad-dulċier bravu Franco Manuele. Franco jispeċjalizza fil-panettone. Il-panettone tiegħu jiltaqa' tradizzjoni mal-innovazzjoni u għandu ħafna varjetajiet differenti. Ħa nkompli nitkellem miegħu dwar it-tradizzjoni tal-pannettone artiġġanale. F'din il-kċina, il-pannettone artiġġanale jiġi preparat skont riċetta sigrieta li Franco wiret mingħand missieru. Jintużaw biss ingredjenti naturali u ġenwini. Franco jispjegali li wieħed mis-sigrieti Hija l-ħmira. Ħmira naturali li tibqa' tintiret minn sena għall-oħra għax tinżamm f'temperatura adegwata u jiġi segwit proċess biex din il-ħmira tibqa' tirriproduċi. Panettoni voi ne producete 10 diversi, ma questo anno è un anno importantissimo perché eh, avete un ospite speciale di panettone Franco u t-tim tiegħu għall-ewwel darba din is-sena u b'ammont żgħir ħafna introduċew fis-suq il-pannettone Mazzarone, li jinkludi biss ingredjenti imkabbra fir-reġjun Siċiljan u jinkludi żbib ta' Mazzarone, żbib magħrufa għall-kwalità superjuri u kkunsidrati fost l-iprem żbib li jeżisti. Abbiamo menzionato che ci sono 11 versioni del vostro panettone. Ħansa siħ domanda forsi kemm xejn diffiċli li mu l-favorit tiegħu mill-11 il-verżjoni ta' panettone. Una domanda forsi un po' diffiċile. Dal-11 panettone Quale preferisci? Personalmente tu?
Allora c'è un panettone che mi piacciono tutti. Eh, diciamo che quello che mi, che mi piace di più è il carato. Franco għadu kem jispiega li li għawnek il-panettone il-favorit tiegħu huwa l-panettone li fih jinkludi il-ħarrub, fil-fatt fih ukoll ħarrub mitħun, mat-taħlita tal-pannettone, però hawnhekk bħala artiġġanat jispeċjalizzaw ħafna fil-ħelu li jkun jinkludi l-ħarrub u għalhekk il-favorit ta' Francesco huwa l-pannettone tal-ħarrub. Wara li smajt il-proċess elaborat ta' kif jiġi ppreparat hawnhekk il-pannettone mingħand Francesco u l-kollegi tiegħu illum il-ġurnata napprezza ħafna iktar kull gidma ta' pannettone li ser nibda nieħu u apparti minn hekk ukoll nifhem kif it-Taljani iħobbuh daqshekk u kif il-pannettone sar daqshekk popolari madwar id-dinja kollha. Infakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna d-deja fl-imkien ma' soppa u mima rridu naraw ritratti ta'kom imgezzin ġo xi kutra jew kella kif toħorġu għax-xogħol fil-ħodu b'xi skufja. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonniċi Dot.tv. Il-missjoni tiegħi biex insir naf iktar dwar l-artiġġanat Siċiljan ta' dan l-istaġun tal-festi ma taqafx hawnhekk. Knockabout Sicilia li jmiss mhux ta' min titilfuh. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.
Alpro Barista, great for coffee, good for you.
Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, Idħlu fuq il-wall ta' owenbonigi.tv u sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Bottle Green. Hemmhekk, ikkummentaw u nnominaw 'il min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna mingħandkom. Fid-Domus Rumana nstabu diversi oġġetti ta' kurżità. Però waħda minn dawn l-iskoperti interessanti hija ċuqlajta. Din kienet tintuża għal-logħob tat-tfal fil-perjodu Ruman. Din iċ-ċuqlajta hija magħmula mill-għadam u tmur lura sa bejn wieħed u ieħor l-ewwel seklu ta' qabel Kristu. Hija magħmula minn żewġ biċċiet ċatti li bil-moviment tal-id jaħbtu ma' parti fissa. Din iċ-ċuqlajta nstabet frammentata fl-1924. instab iġ-ġohar qrib il-fdalijiet ta' djar li hemm fuq in-naħa ta' wara tad-Domus Rumana. Oġġetti oħra li jqanqlu l-kurżità fid-Domus Rumana huma t-tappijiet tal-anfori. Dawn huma ta' bejn l-ewwel seklu qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Insibu kitbiet jew simboli fuqhom li kienu jindikaw il-kontenut li kien ikun qiegħed jiġi trasportat. ġewwa l-anfor infushom, eżempju, l-isem tan-negozjant li kien qiegħed jinnegozja b'dan il-kontenut jew fejn inħadmu l-anfori, inkella insibu l-isem tal-persuna li ħadem l-anfora. Bħal dawn it-tappijiet, instabu wkoll f'tas-silġ.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna.

Il-Ħadd 17 ta' Diċembru niżel is-separju għal Christmas in the Park, il-villaġġ maġiku tal-Milied b'tema ambjentali, imtella' mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. L-għan ta' dan l-avveniment kien li apparti milli jkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ promova prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu ta' festi. Tul dawn l-għaxart ijiem, il-Park tas-Salina kien trasformat f'villaġġ maġiku tal-Milied, b'divertiment għall-familja kollha. Kien hemm għażla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, fosthom esperjenza ta' realtà virtwali. li tagħmel parti mill-kampanja Saving Our Blue, kif ukoll kraft sostenibbli u divertiment għal kulħadd. Fil-Park tas-Salina kien hemm ukoll passaġġ imdawwar bi strutturi tal-annimali li sfortunatament uħud minn dawn l-annimali qegħdin f'periklu li jiġu estinti. Wieħed seta' jsib iktar informazzjoni dwar dawn l-ispeċi permezz ta' QR codes sabiex dan il-passaġġ imdawwal ma jkunx divertenti biss pero jqajjem ukoll kuxjenza ambjentali. Biex nippromwovu iktar prattiċi sostenibbli, din is-sena ġiet imnedija l-inizjattiva Bring Your Own Container, li permezz tagħha l-pubbliku seta' jibbenefika minn skontijiet speċjali. Kull min attenda l-Christmas in the Park ġie mħeġġeġ iġib miegħu platti u tazzi li jistgħu jerġgħu jintużaw biex jikkunsmaw fihom l-ikel u x-xorb li jinxtara waqt Christmas in the Park, inizjattiva mmirata sabiex jitnaqqas l-użu ta' tazzi u platti li jintużaw darba biss u jitnaqqas l-iskart ġenerat. Ħafna li attendew għażlu li jkunu parti minn din l-inizjattiva. Kienet ħaġa mill-isbaħ li tara l-ġenerazzjoni ż-żgħira minn ta' quddiem biex japprattikaw din l-inizjattiva sostenibbli. F'isem il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża nawgurawlkom il-festi t-tajba u ċelebrazzjonijiet bi prattiċi sostenibbli.